Rees, Richard Gruffydd, Eric Jones a chi fel cadeirydd, a dwi'n dall bod y cynghorydd uh, Dafydd Roberts yn ymddiheuro. Iawn. Iawn, oce. Iawn, iawn.

Agos? Da fo, da iawn. Uh, Ewi, reit, mi, mi hannu rwan, os oes yna ddim byd uh, ar arall i, i, i ddeud, felly mi hannu rwan ar, ar y cyfnodion, yr ail peth ar, ar y rhaglen. Mae yna cyfnodion ar yr uh, 16th o mis Mawrth, oes? Cynnig bod yna'n

Oce, okay, dydy pawb yn fodlon efo hwnna gan i ddangos uh, dwylo os, gai, os newch chi bys. Ar beth da ni'n uh, pleidleisio? Mond ar y cyfnodion i gyd sydd wedi uh, mynd trwad. Uh, da ni wedi, da chi wedi cael darllen nhw a, a pobl, uh, dwi ddim byd yn codi arnyn nhw'n agos. Ie. Um, you know? Tony, ddim yn bresennol yr un ar yr um, uh, unfad ar bymthag o fawrth. Reit. Ond o'n i'n bresennol ar hwnna ar y deunawfad o fai ynddo. Ie, wel mor, ie. Wel, dwi'n ddim lle sut maen nhw wedi methu gweld ti, John Bach. Na, na, dyma, hynny, mae, mae wedi cofodi bod chi wedi ymddiheuro ar y bydd yr amlwmthau gyfys mawrth.

Diolch, diolch, yn fawr, iawn, diolch yn iawn, Cadeirydd. Um, mi welwch chi o ddarllen yr adroddiad uh, bod hwn wedi cael sylw cenedlaethol dros o'r misoedd dwytha gan y WLJ uh, a bod um, bod yna, bod yna gamau penodol uh, ar, ar waith rhwng rwan ar etholiadau lleol nesaf yn 2022 er mwyn sicrhau bod awdurdodau yn fwy cynrychioliadol o'r gymdeithas leol felly, hynny yw bod 'na bod angen sicrhau wrth gwrs gwell balans o ran yy yr a- yr amryw- yr aelodau sy'n cael i'w hethol, ia? Oedran, Ie. byw ac yn y blaen. Yy felly yym mi fuodd 'na ddarn o waith penodol drwy'r WLJ, fuodd 'na weithgor penodol yn edrych ar hyn, ac mi fuodd 'na gwarfod arbennig o'r WLJ ar y pumed o fis Mawrth, ac mi welwch chi yn fan'na yym bod 'na yy gydnabod yy ar lefel cenedlaethol, bod angen gweithredu yn yn genedlaethol, nid yn unig gan y WLJ, ond hefyd gan awdurdodau lleol a hefyd Llywodraeth Cymru, er mwyn hybu ac annog mwy o bobl, neu trawstoriad gwell o bobl i sefyll mewn etholiadau lleol. Ac mae yna ddolen hyn, a mae yna linc wrth gwrs i'r adroddiad cenedlaethol fel rhan o'r pecyn. Mae'r ma, ma nodi, ma adroddiad hefyd yn nodi bod cynllun cydraddoldeb strategol y cyngor hefyd yn cynnwys ymrwymiad i weithio tuag at wneud y cyngor yn fwy cynrychioliadol o'r gymuned mae'n ei gwasanaethu, ac mi welwch chi ran perthnasol o'r strategaeth yn atodiad un o'r adroddiad. Wedi dweud hynny, um, canlyniad y drafodaeth yn y WLJ nôl ym mis Mawrth oedd um, gofyn neu annog pob cyngor i fabwysiadu Datganiad Amrywiaeth neu Diversity Declaration, hynny yw, fel rhan o ymrwymiad pob awdurdod er mwyn gweithio rhwng rŵan a mis Mawrth, mis Mai nesa, um, yn y maes yma. Felly, um, o ran cyd-destun naturiol, mae'r cyngor yn gefnogol i'r math yma ddatganiad. Yym, ac mi welwch chi yn fan 'na hefyd, yy ma' mater i bob cyngor neu awdurd- awdurdod lleol ydi mabwysiadu datganiad o'r fath. Ac mewn ffordd, datganiad o fwriad ydi o, neu uchelgais yn hytrach, yy ac ma'r adroddiad sydd ger eich bron chi yn nodi nifer o amcanion neu nodau penodol ma'r WLJ wedi llunio, ma' hein yn gyson ar draws Cymru, ac ma' pob awdurdod ar hyn o bryd yn ystyried mabwysiadu yr egwyddorion hyn. Felly, gyda hynny um, o eiriau neu o gyflwyniad, gael jyst nodi hefyd yn ogystal, petai chi yn fodlon gyda'r cynnwys heddiw ac yn argymell bod y Cyngor Sir ym mis Mai, Medi, yn derbyn yr egwyddorion, a'r ymrwymiad. Yym y bwriad wedyn fydd i mi ddod â cynllun gweithredu yy yn ôl i chi ddiwedd mis Medi, ac i raddau helaeth be' 'di o mewn ffordd ydi cynllun gweithredu sydd yn adlewyrchu'r hyn 'dan ni i raddau fyddwn ni yn gwneud ac yn gwneud yn barod er mwyn sicrhau bod ein gwefan ni yn gyfredol, bod ni'n rhoi yr yr yr trefniadau yn eu lle er mwyn sicrhau a codi ymwybyddiaeth ynghylch bod yn gynghorydd, yr trefniadau wrth gwrs rhwng rwan a mis Mai nesaf i ceisio sicrhau um, a denu ymgeiswyr um, at, ar gyfer uh, sefyll yn yr etholiadau mis Mai nesaf. Felly, gyda hynny, Mr Cadeirydd, um, ac, un, ac gan ymodol ar unrhyw sylwadau sydd gan y pwyllgor, Yym, byddwn ni'n gofyn i'r i'r i'r pwyllgor um, gadarnhau uh, yr, yr amcanion yma fel datganiad o fwriad gan y cyngor sir ac yn argymell i'r cyngor ym mis Medi um, bod uh, yr ymdurdod am abwysiadu yr, yr, yr amcanion hyn. Diolch.

eisiau pleidleisio felly te. Uh, Mae'n anodd, ond uh, mi fysa pethau'n neis i'r gwir. Um, mi oedd e yn yr hen bwrdes dref, mi oedd e fwy o merchaid yn yr hen uh, bwrdes dref na, na oes, na, na, na mae yna rwan yn yr uh, cyngor sir felly te. Ond uh, do'n i'n byd i reswm hwnna. Um, meddwl dwi, efo'r uh, wahanol uh, plaid, felly mae'r Llafur a Plaid Cymru, um, do'n i'n byd sgynny nhw yn yr manifestos nhw, felly de, i, i ddangos bod nhw yn um, trio gael fwy o, o, o bobl ifanc a, a merchaid i fewn. Ond uh, Na fo, efo annibynwyr, uh, wel, mae gen nhw hawl i sefyll uh, pwy bynnag sydd, uh, sydd eisiau gwneud gwaith i'r cymuned felly te. Mr Cadeirydd, gael ei wneud un... Ond, uh, anyway, mi na i ateb. Gewch dad, gewch dad. Iawn. Uh, un cymal sy'n uh, ymhwyni i, gyfeillion, nad yw rôl yr aelodau yn gyfyngiedig i'r rhai allu fforddio. Wel, 4,000 ar ddeg, dwi'n dwi yn gwneud dadl dros fwy o lwfans, ond dwi'n dadla hefo ymarferoldeb hwnna. nad yw'r rôl yr aelodau yn gyfyngedig i'r rhai all fforddio. Wel, os oes gennych chi incwm arall o ryw, o ryw fath, dwi'n yn gweld sydd y gellwch chi o ddifri sefyll i fod yn, uh, yn gynghorydd uh, mewn gwirionedd. Um, dwi'n meddwl bod hynna'n gymal cwbl an, an ymarferol. A dyna pam mae pobl sydd wedi ymddeol neu rannol ymddeol ydy'r uh, mwyafrif o aelodau yn cynghora ni. Ie, rhywbeth ydy. Ie. Um, Gweithio felly, Fon. Be? Ti'n awgrymu felly, tynnu allan o'r cymal? Ne, ne, tynnu sylw o lia, mm. os ydych chi'n cytuno fo fi, ati an ymarferoldeb o ynde? Ie. Yeah. Ie. Yeah, yeah. Yn sy'n mae gwneud hynny, lle bod gen hiw arweiniad ar um, sut i wneud hynny, a bwrw bod chi o'r un farn â fi. Just yn nodi mewn ffordd bod, bod y sylwadau yma mewn ffordd maen nhw'n rhan o ddatganiad safonol cenedlaethol gan y WLJ, felly de. Mm. Um, chi, mater i chi naturiol uh, fel aelodau ydy, ydy mynegi barn, ac wrth gwrs mae gennych chi bob hawl i wneud hynny. Um, yeah. Felly jyst nod, nod, nod, nodi, um, nod, nodi mae datganiad um, chi, um, uh, uh, sy'n mae pethau gallu bod felly dde. Ie. Sorry, sorry, beth ydych chi'n dweud felly? Ydyn ni'n cael nodi'n amheuon ynglyn â ymarferoldeb y cymal yna? Wel, um, Chi, all, allwch chi newid os da chi'n dymuno da? Dych chi'n bod? Ond um, dwi'n dwi meddwl, fel cadeirydd, dylen ni cefnogi beth sydd wedi rhaid allan o'r... o'r Ella bod o'n rhywbeth fedrwch chi'n ei sylw yn, yn y cyngor sir fôn, pan, pan mae hwn, cyngor fôn hiws, pan mae hwn ger bron lle? O'r gorau? Diolch. Gael ddim iawn. Yn, uh, I ddangos bod ydy'r cyflog ddim yn fawr, does dim ond un arweinydd sydd wedi cael pres fysa chi medru byw o'r cynghorwyr yn 14,000 y flwyddyn. Te, dydy hwnna ddim yn cyflog fawr i, i neb dydy gwir na'r di. Mm. Ond, na, na fo. Ie. Ie, ie. Dwi'n iawn, diolch yn iawn, Rich. Dwi'n siarad ei gair. Mi- Mister Cadeirydd... Iawn. ...dach chi'n rhewi fyny eich bach, ond yym be- yy be' ma' fo'n yym yy yy newydd ddeud yy yn neud synnwyr, ma' rhaid ni ga'l fwy o o balans dwi me'wl, well balans yn y cyngor, bobol yym fengach a hyn a llall. Ma'r cyflog wedi yy yy wel wedi mabwysiadu trw'r wlad ydi, trw Gymru. Yndi. Ond be' 'dan ni isio neud 'di hwyluso fo i i i i'r rhai sy efo diddordab mewn gwleidyddiaeth. Um, mm. A y cael yw balans go lew. Be sy'n bwysig mm. nodi ef yma, mae rhaid ni cadw bobl proifadol sy'n rhoi i, i bywyd drosodd i gwleidyddiaeth. Yeah, yeah, yeah. Um, os oes ar rhywun, fatha, yr un aelodau sydd wedi bod ers blynyddo, yn meddwl cael ymlaen, wel, gorau'n byd, mae'r rhaid ni gael y balans yn iawn. Ys heb y bobl proifadol yma,

Mae, mae Hugh yn, yn, yn cynnig y bod ni uh, yn, yn rhoi hwn o flaen yr, uh, y pwyllgor nesaf, y mis Medi, dwi'n meddwl, de? Wel, mae, ma, ma, yr, yr argymhelliad ydy bod y, bod y pwyllgor amodol ar unrhyw sylwadau penodol ar y datganiad, bod yr, bod yr, bod y datganiad yn cael ei fabwysiadu, datganiad amrywiaeth cael ei fabwysiadu gan y cyngor y mis Medi, a bod y cyngor hefyd yn argymhellu'r cyngor bod y bod y Cyngor yn ddirprwyo'r hawl i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i gytuno yy ar gynllun gweithredu i gefnogi'r datganiad. Ok. Oes rhywun e- yn barod i cynnig hwnna tan plîs? Mae'n ei cynnig o. Na fo. Eilio, rwy'n eilio. Na, eilio, Dylan Rees. Na fo. Ydy pawb o'r un farn, os oes na rhywun yn erbyn o, newch chi uh, rhywch eich braw, eich naw i fyny, a ne, um, gan i mynd o bod pawb yn cyd-fynd ar beth sydd wedi cael ei gynnig gwan. Dwi'n meddwl bod pawb yn, uh, yn cyd-fynd ar hwnna ta hiw. Ond, uh, oce. Okay. Sneb yn erbyn o'n agos? Dwi'n dwi, dwi, dwi yn gwbl hapus, so, um, efo, efo um, datganiad, ddim yn licio ni yn gwneud datganiadau nad oes modd i gwireddu uh, uh, y dwi. Dyna pan dwi'n gwrthwynebu'r uh, cymal yna. Yeah. Wedi, um, na, dydw i ddim am ei dderbyn o fel y mae o. A chi ddim yn derbyn o fel y mae o, wel na fo, mae'n un yn erbyn o. Mi, mi a ni fel dwi'n dweud, i'r cyngor llawn ar hwn yn niwe. Wedyn, wedyn pob cynghorwyr hawl i, i, i roi di farn i, i ddod i ar arno fo fydd. Wedyn, iddyn ni, iddyn nhw amser yna. Ond uh, rwan, uh, yw, gan i uh, setla ar hwnna rwan ta? Ie, yeah, ga i ddeud un peth lle, jyst i uh, reid dipyn o gefnogaeth i fôn yn fyna lle. Alla ni uh, jyst reid sylw yn yr adroddiad bod na rhyw dipyn o drafodaeth ar y pwynt yna. Ie, yeah, ie. Yeah. Ond diwa lle bod ni wedi cytuno i, i'w dderbyn o.

Ond, uh, anyway, diolch o fawr iawn i chi gyd. A neis i weld chi. Da chi wedi bod allan yn yr